Шагыйрь бит ул әйтәсе килгән сүзен әйтә алган кеше. Менә теге рәҗәтәләр инде үпкәлисең, Утырып, утырып шигырь язасың да, рәхәт булып китә. Менә шул вакытта мин Аллага шөкер, Аллаһ Тәгалә кулыма каләм биргән әле, азмы күпме шушы сәләтне биргән диеп сөенәм. Үземнең әйтәсе килгән сүзләрне, хисләрне шушылай чыгара алганга. Поэзия ул инде шигърият, ул үзүк биек әйбер, шул әйтәсе килгән сүзнең теге иң асылларын гына сайлап әйтү һәм Юк, син инде кулыңа каләм тоткансың икән, хатын-кыз буларак та, әйме, син шушы ират башкарырга тиеш, эшне дә башкарырга тиешсең дип саныйм мин. Һәм гомеремдә дә стәр артына утырып язганым булмады, дөресен генә әйтим. Чөнки э, мин бит романнар язмадым, повестьлар да язмадым. Балалар өчен шигырьләрне мин э, менә иһә бер кызык ни бар. Минем әни сүзе дигән шигырь бар бит инде теге э, нигә, колаклы коймакларга кергән. Менә ул шигырьне мин балалар, әле балалар бәләкәй, алар бит инде дүртәү бишәү. Һәм алар кем нәрсә эшли инде? Эштән кайтып кердем мин, кем нәрсә эшли? Шушы вакытта диванга сузылып яттым да мин шигырь яздым. Һәм күп шигырьләр шушылай язылдылар да минем. Анда бер нәрсә дә игътибар ителми. Менә туган инде ул, теге, туып ята. Һәм шул гына ул төшкән. Менә аның ишектә инде ак кәгазьгә төшерергә генә кирәк. Шушындый моментлар бар. Мин э, теге ой миңа тынычлык кирәк ой миңа ни менә хәзер туктагыз андый әйбер юк без кайбер шигырьләрне балалар белән дә бергәләп инде алар беренче укучылары булдылар ул шигырьләрнең мин аларны яза да идем дә укый идем менә шулай дип анда сәйдәш анда ядкәр анда азиз әдилә алар бөтенесе шушы шигырьләрдә Башлангыч чорда да шулай иде. Мин теге кат-кат эшләп, шуңа күрә өстәлем дә юк дим бит инде. Кат-кат эшләп, алай эшләргә минем вакытым да булмас иде. Инде юк, мин экспромтом менә шул фикер, шул фикер, ул инде ниндер бер образлы фикер була һәм шул бара. Итеп, теге кызыл җеп булып. Аның өчен менә күңел җылыңны, бары шушы хисләреңне инде ни каләм менә шул кул кул җылың аша без бит инде өйрәнгән инде хәрефләрне шулай энҗедәй тезәргә имеш шулай итеп ә компьютерныкы салкын була мин аны язма язырга да көчкә ияләштем баштарак онытадыр идем әйтер сүземне дә теге язасы әйберемне хәзер инде алай түгел хәзер күзнең дә язабыз өйрәндек аллага шөкер

Кечкенәдән өйрәтергә кирәк, чынлап та бик дөрес эшләгәннәр. Э, рәссамы э, Фәридә Харасова була. Без инде сөйләштек, килештек аларны. Һәм менә ул китапка 2 һәм 5 яшьлек балалар өчен булачак ул китап. Яратсыннар иде инде ул балалар. Һәм мин аны оныкларга дигән менә шушындый теге мисалдан инде үземчә шушындый Ният, әле кичә генә Рифат Сәлах белән яңа шкафка барып кайттык инде, ул бит инде яшьләр э, белән яшьләр дип атала инде хәзер ул чаклар. Аның өч баласы бар. Мин инде аны киләчәктә э, шәп балалар шагыйре булыр дигән өметем бар аңа. Линарга шулай ук. Ул егетләрне инде э, теге алар мине җитәкләп йөриләр, мин аларны җитәкләп йөрим. Шулай без алар белән бик дус яшибез. Менә шул. Ә, теге безнең халыкта каләм тоткан хур булмас ди. Менә шул каләм тоткан хур булмасны исбатлар өчен инде име, хур булмас өчен белемең дә булырга тиеш, теге дөньяга караган күзләрең дә зур итеп ачылган булырга тиеш. Һәм иң мөһиме, син битараф булмаска тиеш. Бүтән булган инде Кичәләргә, язучылар белән очрашырга, хәтта шәхсән хат язырга да куркмаска кирәк. Язып инде ниндидер үзеңнең әсәрләреңне җибәреп инде беренче караламаларны шуларны җибәреп аларга э, игътибар иттереп менә шушылай диеп э, эшләргә була э, мин гомер буе шул балалар дөньясында калган кеше бит инде 1986 елда сабантуйга килгән идем 2015-16 елдан гына аннары шәһри Казанда эшли башладым. Бер 40 елга якын диярлек 30 э, еллык гомер шушында үтте минем. Мен шигърияттә остазым диеп Шәүкәт абымнан дип. Мин аның шигырьләрен бала чакта сәхнәдән сөйләп үстем. Э, хәзер дә Кайнар кыйматлар дигән шигырьне балаларга сөйләп йөрим мин аның исемен. Рухын шатландырыйм диеп, менә шулай сөйләп йөрим. Беренче китап Антиналы бәрәңге. Анда минем теге беренче шигырьләр кергән инде. Ул вакытта әле һәм ул китап бит теге ел китабы дигән э, ни бар иде, конкурс бар иде инде, э, китапханә үткәрә торган. Шушында балалар э, китабы номинациясендә икенче урын алды. Кем ул кыз, кайдан ул? Әле аның гел кешкә эзләп тапканнар иде, дипломын бирергә дә мине шушылай диделәр инде. Чөнки билгеле түгел иде. Аннары соң менә шул антенналы бәрәңгенең аягы җиңел булды, шигырьле чәй, кылатлы коймаклар һәм башкалар һәм башкалар инде соңгы китап менә ул тәмле сүзләр э, туган телне өйрәтергә, туган телне яратырга өйрәтә торган китап ул минем, э, махсус шушылай эшләнелгән һәм аудио китабы да бар. Ул сөйли дә әле минем улым Сәйдәшнең тавышы белән. Аппак белән шапшак дигән китап, ул мәчеләргә багышланган күбесе име. Э, әле бу моңа кадәр аппак дигәне бар иде, аны урамнан алып кергәннәр иде, э, балалар инде. Балалар үстергәндә бит юк дип әйтеп булмый. Әгәр син аларга менә шул алып кергән песиләрен юк инде, бар кире чыгарып ат дисәң име, алар әни сиңа ничек ышанасың инде Син нинди инде син шәфкатьсезме дип менә шулай караячаклар. Шуңа күрә бездә теге пси дә булды, э, тутый кошлар да булды, э, күп булды инде андый җан, җан җанварлары яни. Юк, ташбакалар ниләр булмады. Бездә менә шулай әзрәк теге аңлыраклары булды. Шигырь языша торганнары. Ул бер караганда теге әйтәләр инде, имә, э, журналистика һәм язучы әдәбият ул икесе ике әйбер дип ә мин уйлыйм ул бер кешенең ике канаты диеп әмма ике канатлы булгач очарга җайлы чөнки шул иҗат мәсәлән шул ук әсәрләрендә инде мин язмаларымда үземнең образларында кулландым тел эчендә инде ул барыбер ни җайлырак аннары Менә танышлар, син дөньяны күбрәк беләсең бит инде, офыкларың киңәя. Менә ул бик рәхәт. Мин э, теге мактану дип шутламасыннар, ләкин инде мин э, әгәр дә тагын бер шулай язмыш булып, тормыш булып бирсәләр, гомер бирсәләр миңа, мин нәкъ шушы ук э, дине сайлар идем, мин үкенеп яшәгән кеше түгелмен. Иң шатлыклы көнем бүген, чәчәк аткан яран гөлем. Сулар сипкән идем җырлап, Тукайның мин туган телен. Күрәсең минем бу гелем? Җырымны бик тә ошаткан. Аннан шул моң тылсымыннан күр, кыш көне чәчәк аткан. Язлар җиткәч тә гелемә, җырлармын туган телемдә. Аннан һәйкәлгә илтермен Тукайның туган көнендә. Шушы шигырь минем балачак җыры конкурсында биш җиңүче җыр арасына керде. Аның инде хә клиплары да бар. Шушындый э, шактый уңышлы булып чыкты. Җырларым бик күп түгел, ләкин алар бар. Балалар җырлыйлар. Кайбер балалар бакчаларында үзләре нотага салып та җырлыйлар шушылай итеп. Әгәр шул күңелендә Тукай әйтмешли, шигырь уты булса, ул сау булса име? Э, күзләре зур итеп ачылып дөньяга караса үзе битараф булмаса инде э, буладыр да шикелле миңгала абый әйтә бит һәрбер кешене җырларга өйрәтеп була дип э, ләкин өйрәтеп кенә булмый ул инде табигать биргән күпмедер сәләт ә ул сәләтне талантка әйләндерү анысы инде аның һәркемнең үзенең эше Менә әле э, быел гына президентның рәхмәт хаты белән бүләкләндем һәм мин аның э, беләсеңме нәрсәсенә шаккаттым? Имзасына. Аның имзасы җилкәнгә шаган икән. Ул турыда шигырь дә язган идем, ләкин янымда юк кызганыч. Э, ул теге безнең республиканы киләчәккә алып бара, ак җилкәнгә шаган. Ә ак җилкән Рөстәм Яхин Мустафаның ман сүзләренә язылган җыр, ул минем иң яраткан җырым. Бүгенге язучыларга нәрсә җитми, синең үзеңдә бар, алай теге ныклап әйтә башласаң, синең үзеңдә бармысың дип әйтүләре бар бит инде ул инде теге бездә халык э, телгә оста. Миңа калса халыкчанлыгы җитми. Менә э, яза башлыйлар да инде ул э, ул халык җанына аваздаш булырга тиеш. Халык әйтәсе килгән сүз дә булырга тиеш. Ул журналистикада да шулай ук инде, әдәбиятта да шулай. Мин шулай дип саныйм үземне. Һәм үзем инде менә алар белән бер авыздан сөйләргә тырышам. Чынлап та шушындый э, ихласлык, ихласлык кирәк. Аннары теге син э, җөмләңнең башын язып, азагын язганда инде аның башы онтылырлык булса, Ул менә халыкчан дигәндә теге нинди зур-зур образлар тудырам диеп, име, шап катырам диеп, менә шигърияттә бар хәзер ул андый әйбер, инде э, шушындый ни э, аны бит эштән арып кайткан теге сыер савучы укырга дип аңларга тиеш академик шигырьләр ул миңа калса теге бик э, не ул бәлки поэзия шундый биек поэзиядер инде бәлки без дә аңлап бетермәгән әйбердер анысы әйме ләкин ул халыкчан түгел менә мин шунысына э, интәм теге эчем поша халыкчан халыкка якынрак килергә кирәк аның белән бер сулышта суларга